Salam mähriban ildeşler, gadyrly dostlar! Näçe aý bäri siziň hyzmatyňyzda bolmak nesip etmedi käbir kynçylyklar sebäpli. Düýn ýigrimi bir fewral Halkara ene dili günüdi. Şonda öňki ýaly şol Instagramdan bir goşgy bir zat okapda bir ene dili barada bir zatlar aýdasym geldi ýöne oňartmady. Şony Instagram hem edip bilmedim, bu gün edip bilmedim. Iň soňunda iň azyndan şu telefonymda bir şeýle wideo çekip şony ataýyn diýip, gijräk hem bolsa, giç sagatlarda şoňa karar berdim. Aý, giç-de bolsa hiçden ýagşydyr diýdim-de. Atalarym aýtýan, hiçden ýene giç ýagşy. Şol üçin Bir gün geçenem bolsa, häzirem oň täsiri dowam etýändir. Halkara ene diliňiz gutly bolsun! Aýratynam türkmen dilimiz hemişelik ýaşasyn! Türkmen dilimiz hiç unutulmasyn! Aýratynam şony çagalarymyza öwredeýliň! Çagalarymyz näme okuw jaýlarda okamaga haklary ýok. Ony nämişe öz öýlerimize öwretmeli ýa-da öz şaýyr ýazyjylarymyz çagalara goşgy ýazyp, şolary okap öwretmeli. Garaz, öz ene dilimizi çagalarymyza bir hili öwretmeli. Bu günlerde hemişelik dowam etmez. Zaman geler wagtynda. Gaty uzak zamanda däl, ýakyn zamanlarda inşallah. Döwür aýlanar-da, bize-de ene dilimizde okamaga hak tanalar. Men özüm-de şol irden bäri şol çagalykdan diýen ýaly ýetginjeliklik diýäýin, nowjawany bolýar. Aslynda men başda çagalara goşgy ýazardym. Onam çagalar gaty gowy görerdi. Şo wagtlarda şol on ýedi, on sekiz, ýigrimi ýaşlarymyzda bolaýsa gerek. Kökeçik diýip, Annakel diýip, e, hikaýaly gowja goşgular bolýardy. Şolary ýazýardym, olam biraz täniş suratda, täniş bolanda biraz çagalar gülesi gelýär-de. Şony gowy diňlärdiler. Şo wagtda bir zat-da çykarypdym, bir nawar kaset-de çykarypdym. Soňra o kassete ýitdi. Soňra men özüm Türkiýä göçmeli boldum bu majaralardan soňra. Ol çagalara ýazan depderim, goşgym onam tapyp bilmedik. Näme aýtýan indi doganlara zatlara şony gözleşdir ýaly tapanoklarda. Olaram irden bäri ýazylan goşgular aýratynam çagalar üçin olam gaty gynanlardy meni. Ýöne bir azyk tenegi elimde bardy onam bir wagtda şol sähra neşriýesinde bir çagalar üçin ýörite bir dört sahypalyk Çagalar goşgusyny çap edipdim. Aý, ýigrimi ýyldan-a gowy. Ýigrimi ýyl maý mezende bolarmyka diýenogam. Şonda şony sähraň içine goýup, dört sahypany mugtjak ýaýratdyk-da, şu öýlere gitsin, çagalara şu goşgulary okusynlar ene-atalar diýip, şo niýet bilen. Diňe şolar bardy elimde. Indi ýaňy-ýakynda doganlarym birden-de ony başga zat gözläp barşyna şoň üstünden barýarlar-da, goşgulary tapýarlar, çykarýarlar. Onsoň maňa aýtdylar, men iberdim, gaty begendim dogrusy. Şu goşgular birki sanagyň diýaýmasaň ýüzde togsan dokuzy ba elime gowuşdy. Olaram nesip bolsa ýakyn wagtda çagalar üçin çap ederis. Hawa, diliň üstünden barýas-da. Dil çagalara öwretmeli-de. Çagalara öwretjek bolsam, ene-atalaryň özleri-de dil öwrenmeli. Ýöne ene-ataň özi dili gowy bilmese, çagasyna-da gowy öwredip bilmeýär-de. Şol üçin türkmençe gürleşselerem ýarysy parsçadyr sözleriň. Ýa kälerem özi şol düýbünden kesipdirler türkmençe atyp goýberipdirler farsça gürleşip duranam bar. Biziň dilimiz gaty baýdyr. Özi bir hazynadyr. Şony unutmaly däl. Baryp näçe müň ýyllyk köki bolan bir dil-la. Iň bärisinden-de, ýaňy müň ýyl öň diýen, müň ýylaý doty, bär diýipdi. Müň ýyllyk taryhy bolan bir sözlügi bar. Müň ýyldan gowrak öň Mahmut Kaşgarly şol sözlüginde ýazýar oturyp. Ýani şeýle bir şo wagtda sözlük ýazmak kiçi zat däl. Her bir dilde-de ýok. Şu diliň aňyrsaň baýlygyny görkezýär, şo wagtda-da alymlaryň ýaşandygyny görkezýär. Edil şu wagtyň özünde-de dünýäde üç ýüz milliondan köp adam biziň dilimizde gürleşýär. Türki dillerden hasap bolýar-da. Türkmençe diýdi şolaň bir lehjesi diýen ýaly. Munuň içinde gyrgyzça bar, gazakça bar, tatarça bar, uýgur bar. O Çiniň uýguryndan tut-da başlap gel, Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Türkiýe çenli dowam edip gelýär-de, gaty bir uly jografiýanyň dili biziň gürleşýänimiz. Şol üçin biziň dilimiz türki dilleň biri hökmünde ýitmeýär. Aýratynam şu wagt Türkmenistanda bir diliň resmi dili, şu bir döwletiň resmi dili. Ýöne bizi gorkuzýan zat, biz dilimiz ýitmezdi, biz ýitip gideris. Şu gorky. Diýmek, türkmen sährada ýaşaýan iki-üç million türkmendir. Şolar eger öz dilini goramasa, türkmençilik şo ýerde ýitip gitse, biz ýitip gidýäris. O dil ýaşaýar, ýöne başga ýerde ýaşaýar. Şol üçin biz ýitmeli ýitmeli däl, ýitmejek bolsa dilimizi öwrenmeli, çagalardy öwretmeli, gadryny bilmeli, nesip bolsa geljekde şo dildede okutmaly. Ine şol halkara dil günüdi dün ýigrimi bir fewral bu gün hem ýigrimi iki Şoň mynasybaty üçin biraz şeýle duýgularymy aýdaýyn diýdim, birde goşgy size okap bereýin diýdim. Goşgyny men çagalara ýazypdym dogrusy. Çagalara türkmen dili gysgaça şu dil öz dilimiz hakynda şony okap bereýin. Belki-de ine şu wagt diňläp otyrkaňyz biraz çagalaryňyzy ýanyňyzda oturdyp diňletseňiz bolam meni begendirer elbetde. Goşgy bolsa şeýle. Jüýp-jüýp edip jüýjejikler Aýdym aýtýar öz dilinde. Jik-jik edip serçejikler Aýdym aýtýar öz dilinde. Şyldyr-şyldyr dury çeşme Öz dilinde saýrap gelýär. Gargalaram gak-gak edip Şahalara ýaýrap gelýär Wasp etmäge gyzyl güli Öz dili bar bilbiliň-ne Goşgy ýazjak, aýdym aýtjak Menem indi öz dilimde. Ine, çagalara. Ýöne şu ýerde bir zadam aýdyp geçesim gelýär. Her dilde özüne ýörite bir sözler bar, kelimeler bar. Türkmençede-de şeýle özüne has bir sözler bar. Guşlaryň, haýwanlaryň, çeşmäň bir sesiniň özüne görä ulanylýan sözler. Mysal üçin, parsçada ýaňky jüýje diýýär, jüýje, e, jüýje. Şoňa-da jik-jik diýýär, guşuňka-da jik-jik diýýärler-de. Biziň türkmençämiz-de şonuň ýaly däl. Jüýjejik ýa çüýjejik bolsa, jüp-jüp. Jüp-jüp edip jüýjejikler. Emma serçe guş bolsa, jik-jik gelip otady. Jik-jik edip serçejikler. Jüp-jüp edip jüýjejikler aýdym aýdýar öz dilinde. Jik-jik edip serçejikler aýdym aýdýar öz dilinde. Çeşmäň wersiýasy bar. Meselem, parsçada şor-şor konan diýilýär-de, türkmençede şyldyr-şyldyr. Şyldyr-şyldyr dury çeşme öz dilinde saýrap gelýär. Gargalar, gargalaň sesi näme? Parsçada gar-gar konan diýilýär-de, türkmençede gak-gak. Gargalaram gak-gak edip şahalara ýaýrap gelýär. Şyldyr-şyldyr dury çeşme öz dilinde saýrap gelýär. Gargalaram gak-gak edip şahalara ýaýrap gelýär. Wasp etmäge gyzyl güli öz dili bar bilbiliň-de. Goşgy ýazjak, aýdym aýtjak menem indi öz dilimde. Her kim öz dilinde öz duýgularyny gowy ýerine ýetirip bilýär. Öz dilinde gowy düşünip bilýär, gowy düşündirip bilýär, gowy baglanty gurup bilýär. Şu aýdýan zadymyzy ylymda kabul etýär, subuta ýetirýär. Şu aýdýan zadymyzy halkara Ýunesko guramasy-da tassyklaýar. Şol üçinem Birleşen Milletlerde her bir halkyň öz dilinde okamaga haky bar diýip ýazylýar. Ýöne gynansagam basgyjy režimler, başga milletleri ýok etmäge ugraşan hakimiýetler başarsalar haşgalaň dillerini ellerinden aljak, milletini ýok etjek, dil gidenden soň bir millet ýok bolup gidýär diýmekdir. Şol üçin biz ýaşaýlyň, dilimizi goraýlyň. Okuw jaýlarda bize öwretmeselerdi, goşgy, kitap zat balyp alaýlyň, az-azdan öwreneliň. Çagalarymyza-da öwretjek bolaýlyň. Sebäbi biziň türkmen sährada ýaşamagymyz dilimiziň ýaşamagyna baglydyr. Gelejegimiz-de şoňa bagly. Dilimizi gorarys, ýaşarys. Ýakyn wagtlarda inşallah bir demokratik režimlerde bolar. Türkmen diliňem okudylan göreris. Inşallah. Ine bu günki berjek gürrüňim şu. Diňläniňiz üçin köp sag boluň. Nesip bolsa bu Instagramda şol kynçylygy çözüp bilsem şeýle janly wideoda goýjak bolaryn mundan beýläk. Häzirä bolmady. Bolýa sag boluň meni diňläniňiz üçin sag boluň.